און א כסבה וכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעט סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע א שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האווי סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס, פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי. מיר ווינטשן אלע מענטשן א גוטן א געזונטן א הערליכן נייע יאר. האב א זיסע גוטע יאר.
דאס איז טאניא לעפמאן, איך וויל אייך ווינטשן א געזונט א פרייליכן און א גליקליכן יאר פון אונזער ארגאניזעישן, דאס זענען די באסטאנער האלאקאסט סורווייווערס. זייט אלע געבענטשט און אלעס גוטס. און געזונט.
און אסאך געזונט. דאס איז אמת. מיין נאמען איז מערי ערליך און איך ווינטש אלעמען א געזונטן גוטן פרייליכן זיסן יאר, א בעסערן יאר ווי מיר האבן געהאט דעם יאר, זייט אלע געזונט און גליקליך

א שווער יאר פאר דער גאנצער מענטשהייט צוליב דער וויסטער פאנדעמיע וואס צום באדויערן האלט זי נאכנישט ביים סוף. כאטש א דאנק די וואקצינירונג בוזשעוועט זי נישט אזוי שטארק.

א געזונט יאר, און הלוואי זאל זיין שלום אויף דער וועלט, און א סוף צו דער אומקאוויד'דיגע קאוויד מגיפה. א דאנק.
מיר באגריסן הויך און קלאר לשנה טובה א גוט יאר, דאס ר' דוד בראון אין נאמען פון אידישן קול מיט א באגריסונג אז אלע זאלן האבן א גוט און א געזונט יאר

א גוטן יום טוב אלעמען. צו די יום טוב'דיגע טעג באגריסט אייך דא גיטל שעכטער ווישוואנאט, די פארזיצערן פון דער אידיש ליגע. די געטרייע צוהערערס פון דאס אידישע קול ווייסן אוודאי וועגן דעם וויכטיגן שליחות פון דער אידיש ליגע, מיר צילעווען אויפצוהאלטן יידיש ווי א לעבעדיגע, שפרודלדיגע, היינט-צייטיגע שפראך, א שפראך פון היינט און פון מארגן. אט צושיקן מיר יעדע וואך א טעמאטישע רשימה ווערטער פון דער וואך, כדי מ'זאל קענען פריי רעדן וועגן פארשידענע טעמעס. די טעג למשל האבן די פארשידענדיגע טעמעס געדעקט די אולימפיאדע, וויינען, גערטנעריי, און פארשטייט זיך ראש השנה. די אידיש ליגע גיבט ארויס דעם אויסנעמיגן זשורנאל אויפן שוועל רעדאקטירט פון מרים טרין וואס איז אנגעפיקעוועט מיט ארטיקלען, דערציילונגען, לידער, זכרונות, און אלץ אויף אידיש. מיר גיבן ארויס לערנביכער און ווערטערביכער אויף זיך צו לערנען און פארבעסערן דאס אייגענע גערעדטע אידיש. און איצט א געוואלדיג גוטע בשירה, אונזער ארומנעמיג ענגליש-אידיש ווערטערבוך, דער קאמפרעהענסיוו אינגליש אידיש דיקשאנערי וואס איז ארויס מיט פֿינף יאר צוריק איז שוין אט אט אויספארקויפט, דאס בוך קומט איצט ארויס אין א צווייטער פארגרעסערטער אויפלאגע מיט קנאפע טויזנט נייע צוגאבן, ווי אויך א צאל ווערטער פונעם חסידישן אידיש. וואס נאך פאר א אידיש ארגענעזאציע טוט אזא ארבעט ביים היינטיגן טאג? מיר האפן אז איר וועט שטיצן די אידיש ליגע כדי אונזער ארבעט, אונזער שליחות זאל קענען אייך ווייטער דינען ביז הונדערט און צוואַנציק. גייט אויף leagueforyiddish דאט ארג און גיט א קוועטש אויף דאונעיט, מיר וועלן אייך קומען א גרויסן הארציגן דאנק. מיר ווינטשן אייך אלעמען איר זאלט זיך אויסבעטן א גוט געבענטשט מזל'דיג יאר אין א וועלט פון געזונט און שלום. זייט מיר געזונט. א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין.

א חג שמח, לשנה טובה תקוסבה, א גמר חתימה טובה און א גוט יום טוב צו סוכות. נאכאמאל, קומט אריין אין שערל לענדס, פאדערהעם סירקל אין טשעסטנאט היל, טעלעפאן, זעקס איינס זיבן פיר זעקס ניין ניין צוויי פיר איינס. מיין נאמען איז אליעזר מיימון און איך וואוין אין ברוקלין ניו יארק. איר זאלט זיין מצליח מיט אלעמען וואס איר טוט, און מיר האבן א געבענטשט יאר מיט נחת פון די פעמעלע און אלעס בעסטע, און מיר זענען אקטיווע ועשינו טובה, און לעטס האפ אז די פעדעמיע פון די קאראנע וויירוס זאל זיך זאל זיך פינישן, אזוי ווי עס איז געקומען אזוי זאל עס אוועק, און מיר זאל מיר אלע זיין געזונט. און זיך דעם יעצט השם נאך קענען זעהן צוזאמען, א גוטן יום טוב און אלעס בעסטע. טייערע פריינט, ליבהאבער פון דער יידישער שפראך. מיין נאמען איז מרדכי מאטל, און אויך מארק מורשטיין. איך האב זייער ליב מאמע לשון, מיין מאמע לשון. איך וואוין אין ברוקליין שוין באלד פופציג יאר.

גײט זשע, קינדער, אָט אַזױ, זשע װי דער ניגון קלינגט אַצינד, אַזאַ פֿרײלעך זאָל מער אַלע גײן. האָבן מיר אַ ניגונדל. זינגען מיר אלע צוזאמען, זינגען מיר אלע צוזאמען, זינגען מיר עס ביי די זמירה, קלינגט דאס אזוי שיין. ס'האט אמאל געזונגען דער טאטע מיט דער מאמען.

איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס הארץ פון אייך מאיר דוד. מיר זענען אינמיטן פון אונזער פראגראם נאך די שלושים נאך ישראל איזי ארבייטער געבענטשט זאל זיין זיין אנדענק מיר וועלן ממשיך זיין אין א פאר מינוט מיט רעקארדירונגען פון איזי אליין, איך וויל נאר ביי דער געלעגנהייט אויסדרוקן מיין מיטגעפיל דער משפחה און אלע זיינע קרובים און גוטע פריינט און דער גאנצער אידישער קהילה, ספעציעל דער קהילה פון לעבן געבליבענע אין באסטן.

די פאלגענדע רעקארדירונגען קומען פון אונזער ארכיוו, ישראל איז געווען א גאסט אויף אונזער פראגראם. איך פאנג אויך אן אז דאס איז א וויץ פון דזשיגאן און שומאכער. צוויי אידן זיצן אין תפיסה און איינע דרייט זיך ארום און גייט פון וואנט ביז וואנט, אהין און צוריק, אהין און צוריק, זאגט דער צווייטער, רעביט, הערט זיך שוין אויף צו דרייען, סדרייט זיך מיר די קאפ, וואס מיינט איר אז זי דרייט זיך, זיצט איר נישט? דאס איז די זיץ, אז פארשטייסט איך פארשטיי עס נישט. אז מען זיצט אין תפיסה, מען זיצט דאס איז אזא אויסדרוק, מען זיצט אין תפיסה, יא, זאגט אז איר דרייט זיך, מיינט איר אז איר זיצט נישט? אן אנדערע וויץ פון דזשיגאן און שומאכער, דזשיגאן, איינער זאגט צום צווייטן, א איד, ווייסט ווייסט איינשטיין? זאגט ער, איינשטיין? וויינסטיין? וואס ווער איז דער איינשטיין? זאגט ער, ער האט אויסגעטראכט די טעאריע פון רעלאטיוויטעט. זאגט ער, וואס הייסט עס? נאכעלט די פארטייטשן, אז די זיצט אויף א הייסן אויוון איז א סעקונדע דאכט זיך די אות ווי א אייביגקייט, אבער אז א שיין מיידל זיצט ביי דיר אויפן שויס איז א אייביגקייט זעט אויס ווי א סעקונדע, דאס איז די טעאריע פון רעלאטיוויטעט. דזשיגאן איז געווען א שטיקל קרוב פון מיין, אז זיין ווייב איז געווען א קרובה פון ליבי פאללאק. יעצט?
יא. אקעי, אפאר חסידישע וויצן, סאו ס'איז. אביסל העכער. אה יא, סאו עפעס איינער א מחותן האט געטון א שידוך מיט זיין זון, קומט צו אים איינער אין שול און זאגט, נו, וואו איז מיין שדכנות געלט? זאגט ער, וואס האסטו געהאט צו טון מיט דעם שידוך? פארוואס זאל איך דיר באצאלען געלט? דו האסט אפשר געגעבען אינפארמאציע אדער עפעס? זאגט ער, טאקע וועגען דעם, אויב מען וואלט מיר ווען געפרעגט, אויב איך זאג ווען איין ווארט וואלט דער שידוך נישט צושטאנד געקומען.
כ'האב נישט גענוג גוט צוגעהערט. אקעי סאו ער האט געמאלן שדכנות געלט? יא. פרעגט אים די מחותן וואס האסטו איינגעלייגט מיט דעם שידוך אז איך זאל דיך דארפן געבן געלט? ווי אזוי האסטו ארויסגעהאלפן? האסט געגעבן יא האסט געגעבן אינפארמאציע אויף דעם כלה דער חתן? האט ער געזאגט ניין דווקא וועגן כ'האב כ'האב גארנישט גערעדט האט די שידוך געקענט געשען אויב מען וואלט מיך געפרעגט. געהאלפן נישט צו רעדן. יא יא. אקעי גוט נאך איינס נאך איינס. נאך איינס. איר ווארעמט אן דעם עולם. וואס וואס לויפט שנעלער ווי א פעני וואס קוילערט זיך אראפ פונעם בארג, דער גאליציאנער וואס לויפט עס נאך?
דאס איז אן אנטי גאליציאנער וויץ? יא, אבער ס'אויך דא, כ'גיי יעצט מאכן א אונגארישע וויץ, אנטי אונגאריש. אקעי לאמיר הערן א אנטי אונגארישע וויץ. א אונגארישער לאכט דריי מאל ווען ער הערט א וויץ, ווען ער דערמאנט זיך די וויץ, און ווען ער כאפט הערשט די וויץ.
איך בין אזא אונגאר.
אז נאך, כ'האב געהאט אפאר נעכטן, לאמיך טראכטן, אה, האט זיך א אידענע אויסגעדרוקט, צוויי זין האב איך, איינער א רב און די צווייטער איז סתם א גנב. ווי אזוי צו זיין א אידישע מאמע, דו קויפסט דיין זון צוויי העמדע, און ווען דו זעהסט אים אנגעטוהן מיט איינס זאגסטו און די אנדערע האט דיר נישט געפאלן? דאס איז א וויץ פון אידישע. האט נחמעצער א וויץ?
כ'האב א וויץ קעגן רעבעס, אקעי סאו עפעס א אויך עפעס א רעבע האט זיך אויפגערעגט אויף זיינע חסידים וואס האבן פונקט זענען פונקט ארויסגעפארן ערגעץ אויף א שליחות אויף א באס און פון גרויס כעס און גרימצארן רופט ער זיך אן זאל זיך די באס איבערקערן רופט זיך אן זיין גבאי נעבן אים רעבע אוי חס ושלום דאס איז אפשר אביסל צו שארף איך מיין דו הרג'סט דא אוועק מענטשן. געט ער זיך א כאפ און ער זאגט, אה, די באס זאל זיך נישט איבערקערן! און ניסים ונפלאות, די באס האט זיך נישט איבערגעדרייט!
אזויפיל אנטי רבנישע וויצן, א וואס טוט זיך אויף אייך?
איינע א איד גייט ארום אריבער די גייט אויף די גאס און ער זעהט זיין באקאנטן, זאגט ער, אה יאסל וואס מאכסטו? מ'האט זיך שוין נישט געזעהן אזויפיל צייט, זאגט ער, אה. ס'קען זיין בעסער, זאגט ער, וואס איז? די ליידסט נאך אויף דיין אלקות? זאגט ער, וואס האסט, וואס מיינסטו, איך האב הנאה פון דיר? אלקות איז אלסערס, יא? אלסערס, יא.
אויך אין די ציילן דעם וויץ מיטן הינט. אט דאס איז די ענגלישע וויץ, אבער מען קען עס איבערזעצן. איינער גייט אריבער א געוועלד מיט א קראם מיט חיות.

זיצט א הונט, זאגט ער צו אים, די די קענסט די די ביסט א שלום עליכם, די קענסט רעדן? זאגט די הונט, יא, איך קען רעדן, און איך קען זינגען, און איך קען טאנצן, און איך קען פליגן א א עראפלאן. די די די די מענטש באוואונדערט דאס, ער גייט צו דעם צו דעם בעל בית, זאגט אים,

א בחור א קאוועלער זיין מיידל א בוקעט מיט בלומען און ער מאכט די ראזע דער ראזע שיין יא גייט ער צוריק צו זיך אין שטעטל גייט אריין אין וואלד. רייסט אפ את הברנה און גייט צו צו זיין מיידל און זאגט, די ברנה, דער ברנה.
א באר, א באר. וואס איז א, אה, א בארנע איז א באר? א באר. א פער, יא.
דאס קומענדיגע מאל וועל איך דאס בעסער אפשאצן. ניין ניין, ער האט אויך נישט פארשטאנען.
ס'דא א וויץ.

א גרויסע שילד. גייט ער אריין זאגט איך וויל אננעימען אן איינצוג. נעמט ער דעם מעסט אים דא דארט דארט קום אריין קום אין א וואך ארום ער טוט זיין פערטיג. קומט ער אין א וואך ארום ער טוט עס אן איין ארמל איז לאנג איין הויז איז קורץ זאגט דער שניידער שטייט אזוי און מיט די הויז שטייט אזוי און דא שטייט אזוי קומט ער גייט גייט ער ארויס פון געוועלב און צוויי מענטשן א פארפאלק גייט פון גייט אריבער זאגט זיי נאר דא אזא קרומע מענטש און דא אזא גוטע שניידער און אזא קרומען מענטש דאס ליגט דאס איינצוג אויף אים ווי אויסגעגאסן.

האב איך איר געבראכט א בוקעט, אבער אנשטאט א בוקעט האב איך איר געבראכט א בארנע.
האט זי געכאפט וואס דו מיינסט? אוי, זי זאל נישט כאפן? זי האט געכאפט? רותי האט זי נישט געקענט, וואס? דאס איז זייער א נאנטע חבר'טע אונזערע, חיה סגל. זי פלעגט קומען אויף דער אידיש וואך, זי איז געווען פון ליטע.

אינמיטן דער נאכט, נאך נאכט, און מען בעט ביי גאט פארגעבונג פאר די זיניאס וואס האבן געטאן. ראש השנה הייבט זיך אן דעם נײַן און צוואַנציק אלול ביינאכט, דעם צוועלפטן סעפטעמבער, און דער ערשטער טאג איז ערשטן טאג אין תשרי, דעם טאג וואס גאט האט באהאנדלט

ראש השנה בלאזט מען דרייסיג מאל שופר און מען האפט א גוטע טהירט די שטימע פון אונזער בעטן דורכן שופר און וועט אונז פארגעבן פאר אלע שלעכטע זאכן וואס מיר האבן געטון. יום כיפור דער טאג פון בעטן און ניט האבן קיין פרייליכע פארוויילונגן איז א טאג פון אראפגעבן זיך א דין וחשבון אויף סך הכל וואס מען וועט טון דעם גאנצן יאר.

טאקע אין נאמען פון מאיר דוד און אלע מיטארבעטער פון די פראגראם, גריסן מיר די צוהערער פון דער פראגראם, א געזונטן גליקליכן יאר, א יאר פון שלום פאר דער וועלט און בכלל און פאר אידן בפרט, איך בין חסר סיגל. ביי דער געלעגנהייט וויל איך באדאנקן די ספאנסארס פון אונזער פראגראם.

מיר דריקן אויס אונזער מיטגעפיל צו זיין צרות און צו זיין אנווער און מיר האפן ער האט מער קיין צער ניט וויסן זכרונה לברכה געבערנט זאל זיין איר אנדענק איר נחשון.
אקעי מיין נאמען איז מעקס קעלערמאן און איך וויל ווינטשען אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצען מיר א גאנץ יאר איך ווינטש זיי א גיט יאר און א געזינט יאר. מיט אַל דעם גוטן, און און ס'ערשטע װעל איך אײַך זאָגן, די בוטשערע טרײט האַרט, זי טרײט צו באַפֿרידיקן מענטשן זאָלן קומען קױפֿן, מע טרײט, מע גיט זײ די בעסטע סערװיס, די בעסטע פּרײַזעס, און מע איז זײער צופֿרידן, װײַל פֿאַר װאָס די מענטשן קומען און זײ שטיצן, זײ קױפֿן, זײַנען צופֿרידן. און פארהאפט פאר לאנגע יארן, ס'האט אנגעהויבן פאר לאנגע יארן אזוי, מ'איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ, מ'האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא, מיינע קינדער ארבעטן היינט, די אייניקלעך ארבעטן דא, א ס ה איך האף ס'וועט אנגיין פאר לאנגע צייט, און האט א גוט יאר און א געזונט יאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
ליבע און טייערע צוהערער פונעם אידישן קול. דאס רעדט אייך יוסף לאכמאן. איך מיין אז מיין נאמען איז אייך אביסל באקאנט, כאטש פאר די פאר חדשים וואס איך נעתן ארויס פאר קווידישן קול האט עמיצער מיך פארגעסן, נאר איך וועל זיך באמיען דערמאנען אייך און ווייטער ארבעטן מיט מיין פריינט מאיר דוד אויף אונזערע פראגראמען, און איך מיין אז איר וועט האבן הנאה פון זיי. און איצט וויל איך אייך הארציג באגריסן מיטן נייעם יאר, אלע זאלט איר האבן א געזונט, א זיס, א גליקליך יאר, און ס'זאל זיין שלום אויף דער וועלט, און מיר זאלן האבן נחת פון קינדער און פון די אייניקלעך, און וואס ווינטש איך נאך, עס זאל לעבן אונזער אידישע קולטור.

שרייבער אין מאסקע דעם צווייטן אויגוסט, ווי ער האט שוין געהערט וועט אין ארבעטערינג זיין ביי אונז א שפעציעלע פארזאמלונג וועגן דער דאטע. איך פערזענליך וועל דערציילן אויף דער פארזאמלונג ווי אזוי מען האט ארעסטירט די שרייבער, ווי אזוי מען האט זיי געפייניגט און ווי אזוי מען האט געוואלט זאלן זיך מודה זיין אז זענען שפיאנען, דיווערסאנטן, מערדערן אזוי אזוי אוי. עס וועט זיין אינטערסאנט, מיר האבן איצט אינטערסאנטע מאטעריאלן וואס זענען אנגעקומען די לעצטע יארן וועגן די פראצעס און וועגן די אלע געשעענישן, אזוי אז איך בעט אייך אויכעט קומען אויף דער פארזאמלונג. איך האף אז מיר זיך אפטער זעהן מיט אייך, אפטער הערן איינער דעם אנדערן. ביטע קלינגט אונז, זאגט אייערע בקשות, וואס איר וואלט געוואלט הערן פון אונז, וואס איר וואלט געוואלט מיר דערציילן, מיט וועם מיר זאלטן געוואלט שמועסן, וואס פאר מוזיק וואלט איר געוואלט הערן מער? דוד אוהיך, חשי, און אנדערע מיטהערער פון אידישן קול וועלן זיין גליקליך אייך צו דינען און אלס טון אז איר זאלט האבן הנאה פון אונזער פראגראם. איז נאכאמאל, זייט מיר געזונט און שטארק, און האט מיר א גליקליך און זיס ניי יאר.

מען בעט אז אז מיר וויינען און מיר בעטן און דער אייבערשטער זאל אונז פארגעבן אז אלזינג זאל ארויסקומען מיט די בעסטע און די שענסטע און מען זאל האבן מען זאל האבן שמחות און מען זאל האבן פרנסה און ער זאל אונז פארגעבן וואס מיר האבן געזינדיגט דורכן יאר. און פארוואס אויף וואנעט קומט אייער גרויסער כח צו זינגען אזוי? איר זייט א חזן באמת? איך האב אנגעפאנגען דאוונען צו בר מצוה ווען מיין זיידע אבשלום איז געווען א רב אין בעווערלי מעסעטשוסעטס און דארטן ער איז געווען מיין רבי און נאכדעם צו לאנגע אונז איז געווען דער זיידע און ס'איז געווען א נאכדעם דער פעטער איך ר' חיים יוסף ליפאוויץ און ער איז געווען א שוחט און ער האט געלערנט מיט קינדער און ער איז געווען א שמשׂ אין אין בעווערלי און ער איז געווען א שמשׂ אין דארטשעסטער און ער איז געווען א שמשׂ אין לין און און דורך אים האב איך זיך אויסגעלערנט דאוונען און איר ווייסט דאך מען דארף א מענטש דארף דאך אלעמאל וועלן צו טון א זאך און אז מען ווערט איינגעווענט און ס'גייט אריין ווי מען זאגט און אין די געדאנקען אז א מענטש וויל עפעס טון לאזט ער דאס ניט אפ, און אזוי בין איך בין איך געווארן האב איך אנגעפאנגען דאוונען צו בר מצוה צ נאך בר מצוה און אזוי דאווען איך אלע יארן. איר האט איר זייט א בעל תפילה? איך בין א בעל תפילה. אין וועלכע שול דאווענט איר?
איך דאווען אין, איך האב געדאווענט אין אין לין אין די חברה תהילים אין ברידזש סטריט, באט יעצט איז איר ווייסט דאך מ'ווערט אביסל עלטער און ס'ווערט אביסל שווערער איז דאווענט מען זיך נישט אזויפיל ווי מ'האט געדאווענט. ווייל איך האב געדאווענט אין די חברה תהילים האב איך געדאווענט פון נײַנצן דרײַ און זיבעציק האב איך געדאווענט ביז דורך נײַנצן נײַנצן נײַנציק און דאס איז געווען האב איך געטון יום נוראים און יעצט דאווען איך שבתים מוסף שבתים און איך דאווען די אנדערע יום טובים פסח שבועות סוכות שמיני עצרת באט די אנדערע די אנדערע יום טובים ראש השנה און יום כיפור איז געווארן אביסל שווערליך איז דאווען איך זיי נישט יעצט. איך האב זיך אויסגעלערנט אידיעס אבער זיך אויסגעלערנט אין הויז דאס איז געווען די ערשטע שפראך וואס איך האב וואס איך האב זיך אויסגעלערנט און איך ווען איך בין געגאנגען אין אמעריקאנער חדר האב איך נישט געקענט רעדן א ווארט א ווארט ענגלש איך האב נאר גערעדט אידיש ווייל מען ס'איז געווען פון האלאנד איז געווען א וואס האט געלערנט אין די אמעריקאנער חדר האט צי איז אין דריי מאנאט מיר אויסגעלערנט ווי צי רעדן אמעריקאנער שפראך באט אזוי האב איך נאר גערעדט אין אידיש און א מענטש וואס מער שפראכן ער קען אלס בעסער איז ער פילט זיך אביסל מער באקוועם מיט מענטשן אז ער קען ער קען מיט זיי רעדן זייער שפראך אפילו ער זאגט מיט עטליכע ווערטער ווייל אבי ער האט זיי אין געדאנק איז פילן זיי זיך אביסל בעסער. און צו זענען דא אסאך מענטשן וואס מיט זיי קענט איר רעדן אידיש דא אין נארט שאור? איך רעד אידש

וואס מיר זענען איצט אין אין דער צייט. גוט.
בכלל זענען די אידישע גענטויזן אין שייכות מיט די וועלטס ווערטלעך נישט גלייך. דאס הייסט, וועגן שבועות איז דא אסאך ווייניגער ווי וועגן פורים. וועגן יום כיפור איז דא אסאך מער ווי וועגן ראש השנה. אויף ראש השנה זאגט מען א שטייגער אז ראש השנה האט דער גרעסטער קבצן אביסעל האניג. עס איז דא אויך אן אינטערעסאנטע פאלק עטימאלאגיע פון גיין צו תשליך איז ביים אידיש ביי די ביי די מערב אידן, עס הייסט די אידן אין דייטשלאנד, האלאנד, ביימען מערן ווען זיי האבן נאך גערעדט אידיש און אויך צום טייל אין פוילן איז געווארן גיין צו טעשלעך, טעשלעך מיינט ליטל פאקעטס אין יענעם אידיש, ווייל מען האט דאך געדארפט אויסליידיגן די קעשענעס איז

מיט אים, מיט איר, מיט דער זאַך, און פֿאַרקערט, װען מע האָט עמעצן זײער שטאַרק ליב, מע װיל זאָגן, עס גײט אױס די נשמה נאָך אים אָדער איר, זאָגט מען, ער איז נאָך איר אָדער נאָך אים די כּפּרה, אָדער, דאָס איז שױן נישט איר כּפּרה, נאָר אַ גאַנץ יאָר כמאַרעט זיך.

אויף אלץ איז דא זיין צייט. סוכות איז ווידער דא א גאנצע צאל ווערטלעך אריינפאלן ווי א יוון אין סוכה. דאס הייסט מען איז נישט אינפארמירט אדער מען ווייסט נישט וואו מען האלט און וועגן וואס מען רעדט און מען פאלט אריין. דא יוון דער ביהמ ד אליין קען מיינען א גריך, אבער בדרך כלל מיינט עס א רוסישער סאלדאט. אז א רוסישער סאלדאט איז אריין אין די סוכה, ער ווייסט דאך נישט וואס סוכה, ווער סוכה, ווען סוכה, איז טו באד אין, וויטאוט ביאינג אינפארמד, העסטו אריינפאלן ווי א יאוון אין סוכה. ם, אדער א ווערטל, אין דער נאכט פון שנה רבה שרעקט זיך זשוק און זשאבע, ווייל דאס גורל פון מענטש און פון דער וועלט איז הענגט דעמאלט אויף משקולות. אן אנדער ווערטל פון יענער צייט, פון דער סוכות צייט, דאס איז א קאלאמבור, א ווערטער-שפיל, קודם מוז איך עס געבן א טייטש. שלאק הייסט אן אנשיקעניש, א צרה. אבער שלאק הייסט אויך דער סוכה פליגל וואס מען הייבט אויף אויף דער סוכה, זאגט מען א שלאק האב איך שוין. אבער א סוכה נאך נישט. דא מיינט דער שלאק א ווייב וואס איז בייז אדער צוריקגייענדיג צו יום כיפור און בכלל צום ענין פרנסים, ווען עמיצער עסט מיט א גרויסן אפעטיט, ווען ער שלינגט, זאגט מען ער עסט ווי נאך א תענית.
ווי הייסט עס?
ער עסט ווי נאך א תענית, הי איטס עס איף איט ווער עפטער ע פעסט דעי, תענית, תענית און דרום אידיש טונעס, און פוילן אמאל אויך, ביי פורים איז דא עסטער תענית און עסטער טונעס. ער עסט ווי ווי ער וואלט געפאסט א גאנצן טאג, ער עסט ווי נאך א תענית. א חוץ דעם זענען דא ווערטלעך און אידיאמען וואס זענען שייך צו תפילה, תפילה טון, און דאס איז אמאל ספעציפיש פאר די ימים נוראים און אמאל אויך פאר אנדערע יום טובים, לאמיר זאגן ווען מען וויל געבן א שטאך ווארט עמיצן וואס גיבט זיך אונטער צו שטארק, וואס איז א טאטאלער פעסימיסט, קען מען זאגן אה, ער האט שוין נאך אידיש אפגעזאגט רבנן קדיש, אדער פאלן כורעים. דאס הייסט וועגן אידיש? יא מען קען עס זאגן וועגן אידיש, מען קען עס זאגן וועגן א מענטש אויכעט. וואס איז עס? דאס הייסט טו גיוו אפ האופ טו ערלי. און ווי דעפינירט, ווי זאגט מען דאס? ער האט, ער אדער זי האט שוין אפגעזאגט רבנן קדיש אדער קדיש דרבנן, עס איז דאך דא פארשידענע וואריאנטן, עס איז דא א קדש יאסעם און פארשידענע וואס איז די זעלבע טבילה אבער אביסעלע אנדערש, און די רבנן קדש איז מען ניצט דאס אפט אין פאלעמיקן מיט די וואס האלטן אז אז אידיש האט נישט קיין האפענונג און מיר האלטן אז עס איז נאך נישט אזוי שרעקליך זאגט מען אה ער ער האט שוין אפגעזאגט רבנים קדיש נאך אידיש, דאס הייסט ער העז קאמפליטלי גיווען אפ. מיר האבן פאלן כורעים אז עמיצער האט צו א גרויסע באוואונדערונג פאר עפעס, ער ווערט צו שטארק נספוילט, זאגט מען, אה, ער פאלט דאך כורעים פאר'ן סאציאליזם אדער פאר נתניהו אדער כ'ווייס פאר וואס. און פארקערט, ווען מען וויל זאגן אז איך האב מיין אייגענע מיינונג, איך פאל נישט כורעים פאר דעם וואס עס שטייט אין דער צייטונג, איך האב מיין אייגענעם שכל, אדער איך פאל נישט כורעים פאר דעם אדער יענעם, שרייבער, קינסטלער, פאליטיקער, אדער וואס ס'זאל נישט זיין. אזוי וועגן תפילות וואס זענען נישט דווקא געבונדן צו ראש השנה יום כיפור איז דא א גאנצע א גאנץ לאנגע רשימה אידיאמען און וועלטס ווערטלעך. אבער אינטרעסאנט אז. אז אזא וויכטיגע יום טוב ווי ראש השנה איז נישטא קיין, עס האט מסתמא נישט שטארק בארירט די סטרונעס פון הומאר, פון בילדערישקייט ביים פאלק. עס איז א וויכטיגע יום טוב, א צענטראלע יום טוב, אבער יום כיפור האט מער אנגעכאפט. די פאנטאזיע און די דעם שפראך געפיל, דעם שפראך חוש פונעם אידיש רעדנדיגן ציבור. וואס זענען זענען אפאר וויכטיגע געזעצן וועגן אונזער שפראך, ארום אונזער שפראך, ארום די יום טוב'ן, צום ביישפיל אז מען שרייבט א בריוו נאנט צו ראש השנה דארף מען פארענדיגן מיט א גוט יאר, און אזוי ווייטער. די ווינטשעוואניעס?
די באגריסונגען? יא. אה, דאס איז, עס איז נישט קיין ענין פון געזעצן, עס איז צום גרויסן טאל, גרויסן טייל א ענין, אן ענין פון טראדיציע, פון מנהג, לאמיר זאגן צווישן ראש השנה יום כיפור ווינטשט מען א גמר חסימה טובה, אדער א גמר טוב, איז דא אינטערעסאנט אז אין אייראפע האבן גמר טוב גענוצט נאר די רעדערס פון צענטראל אידיש, דאס הייסט פוילן, גאליציע, און טראנסקארפאטיע, מארמאראש, זיבן בערגן, אבער דא אין אמעריקע האט זיך עס פארשפרייט אויך צו אנדערע אידן, אזוי איר קענט שוין הערן גמר טוב פון אידן פון פארשידענע מקומות. נו, א חוץ דעם ווינטשט מען א גוט קוויטל ביז שנה רבה, און ביי איין חסידישע גזע האט מען דא, ביי די דינוב'ער חסידים, האט מען געוואונטשן א גוט קוויטל ביז חנוכה, כאטש דאס גורל פון מענטשן ווערט פריער באשטימט. אנדערע באגריסונגען איז פארשטייט זיך א גוט יום טוב, א גוט יאר, פאר ראש השנה, כסיל וכסימה טובה, א געבענטשט יאר, א זיס יאר, ס'איז נישט באמת, לאמער זאגן ווען מען דארף זאגן א ברכה איז זייער קלאר וואס מען זאגט פאר עסן ברויט און וואס מען זאגט ביים טרינקען וויין, דאס איז א אייזערנע הלכה, אבער פונקטליך וועלכן וואריאנט פון וועלכע ווינטשעוואניע מ'נוצט, איך האב למשל אין אירופה קיינמאל נישט געהערט, אין מיין וועלט, אין מיין סביבה אין טשערנאוויץ האב איך נישט געהערט א זיס יאר, און איך געדענק אויך נישט איך זאל האבן געהערט א געבענטשט יאר. דא אין אמעריקע, ספעציעל אין געוויסע קרייזן, איז דאס געווארן זייער פאפולער. מיר האבן יא געזאגט א גוט יאר הרג א, פון א פוילישן איד האב איך איינמאל געהערט א שיינע ווינטשעוואניע, א געזונט לעבעדיג יאר, און מען קען פארשטייט זיך זאגן אז דאס איז נישט לעבעדיג, איז נישט לאגיש, ווייל א יאר איז נישט לעבעדיג, דער מענטש איז לעבעדיג, אבער פארט איז עס געווען א שיינע ווינטשעוואניע, און איצט שוין יארן לאנג ווען איך שרייב א בריוו פאר ראש השנה ענדיג איך האט א גוט געזונט לעבעדיג יאר כאטש איך בין נישט פון פוילן. יא די באגריסונגען דאס איז אן אינטערעסאנטע טעמע און וועגן דעם האט נח פרילוצקי געמאכט אמאל אן אנקעטע אינעם זשורנאל אידיש פאר אלע האט געבעטן דעם עולם מען זאל אריין שיקן באגריסונגען איז געקומען זייער אינטערעסאנטע ענטפערס וואס מען האט ביז דעמאלט נישט געוואוסט פון זיי.
גוט, א שענעם דאנק, און עס זעהר אינטערעסאנט די אלע אינפארמאציע, איך ווייס אז די צוהערער וועלען הנאה האבען פון הערען וועגען דעם, און מיט דעם וועלען מיר אויך אייך ווינטשען א גוט יאר און א גמר חתימה טובה. יא, גם אתם. זייט געזונט און גריסט אלעמען.